Gbɔwò ko mano avi makpɔ agbe, Avi miaƒe xɔxɔ nava amlima. Eŋu sugbɔ, suklidɔ, ŋku, alive, edɔmanyatawo, wobe dzɔfitowale, wobe ayikuwale, wobe kansare, ne zo ya bi gbea ɖe, ne fia dɔmɔ kekekeke yi, ne zo kama xame ɖe dzi le xixeame mavi ɖe ɖe. neva li eƒe aɖase. Ye mebia ɖagbe ne Azumaƒomea, mebia ɖagbe ne Alufame-dzidzimeviwo, mebia ɖagbe ne Agɔtsimebatume-dukɔ, ye megabia na Agɔtsimedua keke. Amegbetɔ ɖe sia ɖe ke gbenya sena tɔgbe Azuma-amenetiagbe 777 nugbagbɛvi. ƒe nufiafiawo ko hã. Ne ame sia ame wɔe ne tse ne. Fiƒode kae le aƒewo me? Tɔgbewo me fiƒodea? Mama ya? Wò ŋutɔ aƒe agɔdzedze ɖe ya? Ame kae le xexea me fia gbe be meɖa nu le zo dzi ɖu kpɔ? Ne meɖa nu le zo dzi ɖu le zo kpɔ me, letriki tse zoe, ta zo yi do ge mi le le fi ya gbea ɖe. Ame sia ame yi ke akpɔa ne wɔ dɔ ɖe le me. Ne nye ame vɔ̃ɖi kɔ ne kpɔ zo ya ɖe vɔɖivɔɖi ne do le me. Ne ɖagbeɖagbe ne va le tɔgbewo. mamawo tɔ dzi míƒo ɖe ale le ŋdi ya ye ne míwɔe wòadze fia to ne wòadze ga to godogodogodogodogodo megadɔ ago ke aƒeke metɔ medɔ ago ye medɔ ago na ame tu ʋumekuwo ame deka vɔkuwo

Gake kɔnu yi yɔ mi le wɔ mi le gbea. Edze be mi yɔ mi de me. Ne mi ama tse ne nɔ me. Na me ɖe abu vɔ ɖe agbasa ya ŋuti, ame ne tse agbe gbasa ŋuti, templo ŋuti. Be dɔ yi wɔ mi le, mi ma awɔ akpɔ ta ne nɔ lame sese me aɖo wɔ trɔ wi o ɖe. Mi wɔ aɖu nu kple ame mɔ. Mi wɔ la do zora ƒe ma na me mɔ. Godo godo godo godo. Ame ɖe ya be tivɔ ɖe le isi. Ame ɖe yɔ abe azã ɖe le esi yi trena ɖe. Ne yi tre ge ɖe, miazɔ gbeɔ miatrɔ nɔ ŋuti. Ame ɖe ke be ɖe miazɔ gbedɔ me ka le zo ka le esi. Ya yi yɔna ame le gbɔ ko ame adze na fɔ ku dzɔna ɖe. Ame ŋutɔ ne de ka vɛ ne ku. Ɛɛ. Amea ŋutɔ nesɔ hɛ de ne ne ne tɔwo de ve me ne ɖokoe. Na amea do va yina ne tu ɖi le gbe me kpe ne ƒoe. Na amea so ʋu mɔ mea egu ne kpe. Ta me yɔ mia zɔ gbedɔ mia va xɔ mia tɔe ke. Ke tɔ dzi eme na mi ɖo sia. Ye mia ame takukuwo ɖe mia wa hɛ ɖagbe ve ne mia kodjogbeɔ ya ɖa nu mi. Aʋlimeɔ me ƒo aʋu kodjogbeɔ ɖo nɔ. Mia kodjogbeɔ la ƒo ʋu ɖe aʋlimeɔ ɖo. Gake ame yi ke be mi ma nɔ ɖe.

Meɖo ame ne tsia gbe ne nɔvi veve yewo katã le xixe kɔnɛa dzi le egbedoɖa ƒe ŋkekea me. Ye nye dzinu enyia ƒe ŋkeke blavevɔ enyi le ƒe akpe eve kple blavevɔ etɔ̃ me. Be mena xexea katã nanya be míeɖo agbe zo, ezo matsimatsi, ezo ya woɖoe le gbe aɖe gbe abe ƒe blaatɔ̃, ƒe blaadre nye ya hafi wòɖo dzinye. Ye ami ma va dɔ be maɖo agbe zo ya yi ke axɔ ame ɖe ɖe agbe, yi ke afia vɔ̃ le ame aɖe ŋuti, yi ke adzra ame aɖe ɖo la, yi ke ana be ne ame aɖe azu yiyɛ. Medi be mana nànya be ne soya ƒe aka alo eƒe zofi ka asiwò la, nɔvinye, medi be mana nànya be edo le ka tutu me. Elabena ame aɖeke mate ŋu akɔ zomafi abla ɖe ka me o ye ame aɖeke mate ŋu asɔ alɔ atsi zo o. Ye ta me be agbe zɔ yi ke bi le egbe le agɔtsime batu me. Alufaa Basil ƒe kɔŋdzi la enye ɖeɖe na wò hã le afi aɖe. Amen. Nɔvinye, dze agbagba be Zokaya neka asi o. Dze agbagba be Zofia neka asi o. Ne babla yi ke nèlea, ne nàtu. Elabena èdzo ya, enye blematɔwo medzo. Mía tɔgbewo medzo yi ke wodo le kaka Egipte nyigba dzi. Mía tɔgbuiwo ƒe dzogbe yi ke wodoa ye nye ya ye menye ye mexɔe se bena ɖe ne wò hã nèka ɖe edzi nenema ele ava eme nɔ. Edɔ ka lém nèle? Edɔ ka ƒomevi lém nèle? Ye nàzã Zofia alo Zokaya ye màkpɔ dɔyɔyɔ. Ne nɔvi ɖe ne le afi ɖe ne kpɔm le gaƒoƒo ya me ne gbɔ be yekpɔ dɔ yɔ, elabe dɔ yi ke lé lea, ekpɔ eƒe atike. Vɔ ame yiwo ti tre ɖe ŋuti la nya bena wowo zu nake, woafia gudugudu azu fɔmazɔ, ye azɔ wo dzi akpɔ agbe. tanɔ. Exɔ afa, wowɔ nu sia nu, exɔ aze veduɔ, vɔ fukpekpe yi le ya kpɔtɔ gale dzi wa me be ekpɔ ŋuɖoɖo ne wo fukpekpe asɔ. Na me ɖe se ne gbe be ekpɔ katutu. Na me ɖe se ne gbe be ekpɔ ɖeɖe. Na me ɖe se ne gbe be ekpɔ dɔyɔyɔ. Na ame ɖe sia ne gbe be yi kpɔ anya sa. Na ame ɖe kpɔ ne gbe be yi zu adzi nɔ. Na ame ɖe kpɔ ne gbe be yi zu mawu kpɔ. Ne zu mawu kpɔ me. Mera. Yesa wa juma gbe la me le mdɔ ya bena. Amble ma yi ke di di le ye ame. Eye me dze na bena o. Yeta akle na me sia. Amen. Enye nye be gele bibim. Wogatsi dzo ɖa, elabe ŋusẽ le zoa si. Eya ta ne viviti do, ye wodo zoa, teƒea katã ekɔna. Le gaƒoƒo ya mea, mebe ame ɖe yi le ɣe kpɔ le afi ɖe fifia ɖe? Ne èle kpɔ nye ma, nɔvinye, gblɔ ne ɣea be ɖe negbɔ, negbɔ yeagbe. Ne tsi le dzadzam gbe sia gbegbea, wogblɔna be ŋdɔ ɖeka pɛ maʋu na anyigba ne nyɔ ne sia ne wòadzɔ hã.

ye míele agbasa ye amlemamawu aɖe nane fia be wowɔ nu ya le blema me hafi wova dzi mía amewo. Gake amlima gbogbo va ɖe fia bena edze be míado agbezɔ ya. Ne edzo ne wòage ɖe Afrikatɔ me, edzo ne wòage ɖe agɔtsime dukɔwo me kple ame sia ame kple eƒe dume ne míanyo ne míafɔ nuwo ɖe atsitre nu. Ye míedo zo ya, míbe manye míawo ɖeɖe ƒe gome o. Ame sia ame yi ke akaya alo zofia aka asia awɔ amlima nane ne le eƒe aƒe me, awɔ amlima nane ne le eƒe dɔwɔƒe, awɔ amlima nane ne le eƒe gakpɔnyawo me, awɔ amlima nane ne le eƒe srɔ̃ɖeƒewo. Gake nɔvi vevewo, Medi be mana xexea katã ne wòanya bena ɖe ezo ya womegadoe le afi ɖeke le xexea me o. Wokpea zotiwo gake ya yi gblɔ wome lea, ati yiwo mi sɔ ɖo zoa, amlimanu yiwo yi ɖe zoa mea, ame aɖewo menyae o. Gake nenye be ame aɖe kpɔ nu ya, ye ya hã va fɔ nake wo kpe va ɖo zo, ɖe zo ka mawo be yeaso flu amewo la, Medi be mana amea nenya be zɔ la fie. Elabe nu yi ka mli magbɔ na be masɔ xɔ Afrika ɖe te nu, makɔ xɔ míaƒe eŋenyigba ɖe te nu, ye makɔ xɔ xixe kɔ nɛ aɖe te nua? Megblɔe na wò. Ye ne wò ŋutɔ va nya atsi ɖe wo ƒoƒi, ye va yɔ tɔgbasu ma ƒe ŋkɔ ɖe ŋutsi be gbɔe yi xɔe lea, mebe zɔa la fia o. Nyantɔ gblɔ mele. Na ame aɖe se wòdo agbika ne wòe. Ne edo na zo ɖe le asi wòsa tɔwɔe ma. Vɔ eya nye xexea kple eŋe dukɔwo katã tɔ. Ame yiwo di be yewote mía tɔgbuiwo ƒe subɔsubɔa ɖe to. Ame yiwo di be yewosɔ mía tɔgbuiwo ƒe subɔsubɔa azɔ wɔ nu gbegblẽ. Woayɔ mía ŋkɔwo axɔ ga le amewo sia. me be zo la mewo. Ame yiwo katã kpɔna míaƒe video nukpɔfiawo, ame yiwo kɔ woƒe kuxewo de asi na ma, mele gbɔgblɔ le gaƒoa me be zo ya mi do egbea, akpɔ ɖeɖe le afi ke nele. Akpɔ katutu le afi ke nele. Fiƒode ya, ekɔɖuɖu ya, Ènya hafi wɔa? Mènya hafi wɔa? Edzɔa efia nu sia nu. Amlima megbe, beware.